Ũcio ũndũ ũrĩa wamakirie rĩ, twĩkũrĩa kwa Mutha rĩ, Wanja nĩwe waiguagwo mũno gũkĩra ũrĩa niĩ ndĩreka atĩa. Na ũndũ wothe nga- nginya Wanja nĩwe ũragio ũkona atĩa ũkona atĩa nginya ngĩ- rĩu kĩha- gũtuĩka ndaci nĩ gũbangwo. Rĩu nyingĩ rĩu nda- thaa ici Wanja rĩ, Wanja we kũ- nĩ athondekire maũndũ make no niĩ ndatigirwo o harĩa nda aho harĩa Babs TV gũkũ nĩkuo tũrĩkũrehagĩra tabarĩra itiganĩte cia ũndũire witũ tũgakũrehera atonyi nyĩmbo citũ njamba citũ ona mathaga maitũ na nĩguo tũgakorwo tũkĩnorana tũkohĩgania na tũgathomithania nĩ amu gĩkĩ gĩtirĩ mwarimũ Babs TV nĩ mwago wa mũgĩkũyũ we nĩ mwĩroreri wa Holy J TV na Babs TV nĩ twacoka o rĩngĩ na ngũhoya na njĩra ya gĩtĩo tũtananjia interview wambe kwanza ũtũ subscribe ĩrĩa harĩa mwena wa YouTube TikTok Facebook Instagram kũndũ guothe nĩ Holy J TV na Babs TV nĩgetha ũkoragwo ũkĩamũkĩra mohoro o ta ũrĩa mareyumĩria ũmũthĩ twĩna mũndũ ũkoretwo akĩenyenyia industry na njĩra nene mũno in the past two weeks twĩna Maina Kangoma kũhana atĩa gũtirĩ kaũru Mm. Eh, nĩ njĩtagwo Maina Kangoma. Tamba kwanza eh, tutanathi na mbere utuhutirie karwimbo karia kara trend na karia karanyenyeira muno Eh, karwimbo kau Gakorasi. karathi. Wakinya mere ndekuona ndĩo sawa ndirĩ na ũru ngai no menyereire o wega merage macio mekire ũcio ti ũhoro ĩ nĩ ndamũheire maino thĩ ona igũrũ nĩohere nĩ ndamũheire maino thĩ ona igũrũ nĩohere to kau karimbo kega mũno mũno mũno gakoretwo gagĩtrend Yes. rĩmwe rũrũ rũgĩtrend rĩ Mm. warĩ mwena ũrĩkũ Eh, rwĩmbo rũrũ niĩ ndambirie kũigua ndeto ici ndĩ mũmbatha Mm. kũndũ gwĩtagwo kongowea yani ndaikaraga rĩu mtaa wakwa kongowea micomoroni Mm. rĩu kũu tuge nĩ nyari Mwĩ- mũmbatha Nĩkuo nda- Shughuli- shughuli yarĩ ĩrĩkũ kũu kũrĩa no maũndũ ma kũina Ah. eh, mĩgithi kũu mĩkawa-inĩ harĩa harĩa honeka yeah. gwakinyire atĩa rwĩmbo rwaku rũgĩtuĩka eh, tũrarũigua kũndũ kũngĩ Eh, well wanja wanja acarire Ha. ndwĩ nĩ marakĩngoraga kũrĩa mombatha Ha. akĩnjĩra ndĩmũhe kamero ndĩ- ka- kamero ndĩka rwĩmbo rũu rwakwa na chorus na tũgĩkĩaria na Rĩu rĩrĩa Wanjasari ainire rwĩmbo rũu-rĩ, ũguo twa ndamwandĩkĩire-rĩ, andũ nĩ rũrũ rwakwa andũ nĩ marũĩ mbere tondũ rũrũ rwakwa rwĩna mĩaka ikũmi na ĩna. Kwĩ hĩndĩ rwahũragwo mũno inoro na na na na kĩrĩa nga na coro na redio icio. Hĩndĩ ĩyo gũtiakĩrĩ na redio nyingĩ kĩndũ twenty ten. Rĩu nĩwamenya andũ nĩ marũiguĩte. Rĩu maracoka maraigua ningĩ rwo- rwoka na ũ? Rwoka na mũndũ ũngĩ. Rĩu meciririe ũrĩa andunya rwĩmbo rwo Rĩu rĩa andũ nĩkĩo maraumĩrire nĩ ma- ma- marabuthũrũrũka maina ka ngoma Yes. kwanza tamba tũthĩrĩre nĩ ka ngoma kana nĩ ka ngoma nĩ ka ngoma na na rĩtwa ka ngoma rĩaumire kũ rĩtwa rĩu ndahũragĩra ndahũragĩra ndarama nda- nga- ndetagwo marehemu sam kĩnuthi Mhm. Eh, ndarĩ mũndũ wake wa mbandi Rĩu ndĩ- ndĩ- ndarĩ kahũni kanini Mm. rĩu ra- ma- ndathi bata andũ makĩũria ngita rĩu ona andũ a ngita mangĩatindire hau andũ matinda makĩũria kaya kamũndũ karĩa ka ngoma karĩa ka ngoma ka ngoma ka ngoma." rĩu ũrĩa waugire ka ngoma ĩyo rĩ okire maina ka ngoma Ah, Eh, no nĩ ĩra- ĩramaanisha ka ndarama kana ka rwĩmbo Ah. Eh, ti kũgũrũka na ti caitani kwĩ andũ meciragia angĩ nĩ kũgũrũka tondũ kũrĩa online andũ marauga rĩtwa rĩu eh, nĩ ka ngoma ngoma caitani aca ti ngoma ti caitani nĩ ngoma rwĩmbo kana ndarama tũcoke he rwĩmbo rũrũ rũra trend eh, waigua rwĩmbo rũrũ rũ- rũinĩtwo nĩ mũini ũngĩ rĩ Eh. he karĩko mwarĩ nako nake Eh, well, eh, to- eh, angorire Mombasa wanja Asali na akĩnjĩra ndĩmune chorus na na na na kĩrĩa na melody ya rwĩmbo rũu rwakwa rĩu ndamuna rĩ akĩnjĩra nĩ gũcoka eke atĩ ambange a- a- a- andĩhe mbeca later rĩu nona Ũguo aumire rwĩmbo rwake rwa vuma, rwĩmbo rwa ũkĩra ndarĩ ndarĩ andĩha, ndarĩ anjokerie mbeca. Rĩu ona rĩrĩ tũretĩtwo nĩ kuria haha kĩrĩa haha gũkũ Harambee, Harambee ĩtagwo Harambee House. Nĩ kuria ara nĩ gũtũnyitithania tũtige tondũ rĩu mbara nĩ nĩ ĩkĩhiũ. Ira andũ nĩ nĩ mambũrũrũkire mũno, tondũ andũ nĩ moĩ rwĩmbo rũu, macoka ningĩ maigua nĩ nĩ rwainwo nĩ ũyũ.

Eh, ta mwaerewana na wanja gwathire atia Hey, reke ndĩgĩkũhe ũhoro rĩu he horo rĩu niĩ tũgĩthiĩ kũrĩa rĩ Ah, ithuĩ twathiaga mũcemanio witũ na na na na ũrĩa na mutha na na cs mm. no tũtiamenyaga kana wanja nĩ aro kumbe nake wanja nĩ agwĩtĩtwo henga ndagĩtagwo mbote anga nĩyo ya organizer maũndũ marĩkũ no rĩu mutha matiatwĩrĩte kana tũracemania na wa ithuĩ twaonganĩire kũ twagonganĩire kwa kwa mutha rĩu rĩ nĩ wamenya rĩu haha CS rĩu nĩ ũkĩũĩ akĩrĩ ona gĩtĩo gĩake rĩu hau tũtingĩahotire kũ- kũbicana kana kĩ tondũ CS nĩ emphasizaga mũno ũhoro wa wa wa tũ- tũ- tũnyitane Yes. twakuona mwathiĩ harĩa wobici ya cs Ĩĩ, moses kuria ĩĩ. mwĩna mc zaku mwena wanja sani Eh, akenya nä makenire må no tondå nä mecirire rä u maina kangoma nä ateithä Eh. na mbara ä rä a menayo na wanja sali nä yathira na maũndũ nĩ mathira. Oi, gũteithĩka wapi? Gũteithĩka wapi? Kũrĩa rĩ, kũrĩa we kuria we nĩ akĩgeririe gũtũcokanĩrĩria no no wona hatirĩ kĩndũ ndarĩhirwo anja ndarĩ ane ona kĩ Mm. hakuna kitu alinipea Mm. hatirĩ ũndũ ndateithĩkirie nginya ũmũthĩ mpaka wa leo riu ndirakimenya kaĩ kaĩ kiama giki mcsk kiama kia mcsk kirega marega gutetera andu ta ithuĩ nikiandiki a nyimbo na ciama ici cia cia aini tondu riu ri riu ni ta kuga a- a- a- andiki a rwimbo ri gutire handu nginya turatamburwo nginya ni ciama kana ni ni nginya ni thirikari uria artist uria waina rwimbo niwe uratambũrwo na ucio mwandikire rwimbo ri hakuna mahali anapatikana wathi wabici ya Moses Kuria rĩ Eh. tweciria nĩ wateithĩka mũno na tondũ harĩa ntuonire mwanyitana moko na Wanja Asali tũgĩciria nĩ mwanina mbara Wanja Asali nĩ akũrĩha guteithika ko guteithika ko guteithika ko ithuĩ ona tũgĩthi kũrĩa rĩ twathiaga mũcemanio tuonane na na na, na mutha tone ũrĩa guteithika

o harĩa ndarĩ hatirĩ ũndũ ndeithĩkĩte ona kuria hatirĩ kĩndũ ingiuga atĩ and- eh, atĩ ndeithĩkĩte atĩ kana ngarũgama hakuna venye nĩ- o ũrĩa noguo ndĩ Ve- vile vile ona kĩ ũgĩthiĩ mũcemanio ũcio ndomenyaga wanje kũu aca niĩ nderirwo nĩ- nderirwo atĩ mutha nĩ ara nĩ ekũtũmanĩte thiĩ Ah. rĩu niĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nderĩtwo atĩ kana nĩ tũracemania na wanja kana ũndũ ta ũcio no rĩu ndathiĩ twa- wanja twacem- twaũnganĩire nake kũu twaũnganĩire nake kũu rĩu kũrĩa agera gũtũnyitithania no ndiona ndiahati ũndũ ndateithĩkire rĩu ona mũcemanio ũcio rĩ ndionire wĩna niĩ mwana wakwa matikuna tirĩ maciaro hmm? Hmm? rĩu rĩu ndakĩwe atĩrĩrĩ ndawe ndacino magĩbangĩte rĩngĩ andũ andũ nĩ megũgĩũka ĩ manjikĩrĩrie manjikĩrĩrie kanya kanyamũ hote gwĩka atĩa rĩu nginya ndacio nyingĩ mararũgamia rĩu nona rĩu ndateithĩka na kĩ Rĩu thĩ tikũharagana biũ. Rĩu nĩ apart kũnina from biũ. apart from ndĩronire MC Zaku nĩ araririe na arauga atĩ he mbeca aheirwo ah, na agĩkugũrĩra thimũ Eh, apart ũcio from tu- thimũ hatirĩ ũndũ ũngĩ Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Hatirĩ ũrateithĩkire ũndũ ũngĩ no thimũ tu. Niĩ ndaumire na thimũ kwa mutha. Mm. Thimũ ĩno ndĩra- ndĩrahingũrire YouTube na igongona rĩu rĩ rĩrabangĩtwo rĩ rĩretagwo the great mchongoano

rĩu nyingĩ anga nĩ marũgamie rĩu andũ materewaga maũndũ na ruu kana ũrĩa kũrathiĩ rĩu niĩ ndĩna stress ndĩraigua ai ndĩna thĩna igongona rĩu kũrathire atĩ rĩrakanjwo nĩ kũru rĩu niĩ hau rĩ ndirĩ ndĩramenya ndirĩ ũtheri-inĩ nginya ũmũthĩ hmm? niĩ ndaiguire anga nĩ ngarũiye maugire anga anga mena nganaũ anga nĩo mau marũgamirie ngĩrigwo rĩu ngarũiya rĩ ngarũiya arokĩra hana na mutha Hmm? Karuya arokera hana igongona rĩa maina. Eh? Anyway, rĩu ndi- ndĩna pressure, ndĩna stress. apart from uh, wanja asali hena mũini ũngĩ ũkoretwo in the limelight uh, wandĩkĩire nyĩmbo nyingĩ mũno mũno mũno nĩageretie gũgũkinyĩra maybe after story no kwĩyumĩria Aca, hatirĩ mũini ũngĩ ũnginyĩrĩte thutha ũyũ. Mm. Tiga rĩu wanja wanja rĩu gĩtiribũ kĩu na ngĩona wanja thaa ici ndiraigua kĩario. Atĩrĩrĩ, Joyce wa mama ndarĩ arakũhũrĩra ona thimũ? Aca, hatirĩ mũndũ ũhũrĩire ona ũ, ona ũ, ona ũ, ona ũ, ona ũ. Ĩĩ waihũha. Eh, Samido, ona Samido, ona Samido ti mũndũ ũhũrĩire. Eh? Na matirarĩa, ndwene ma, ũhoro ũcio nĩ wa ma, ũhoro ũcio nĩ wa ma. Mm.

Mĩaka no ĩrathiĩ no ĩno metereire ngateithĩka ndaku kana magoka kũhotha mathiko-inĩ maku okorwo he mũndũ ũreka ũndũ nĩ eke rĩu ndĩ muoyo Nĩma. ti gũkaatĩra mũndũ akuonĩre oka gũteng'era ĩ maina rĩ wĩ wapi kuna kitu kama hiyo thaa ici mũndũ e mũndũ ngwendaga gwĩka atĩ ĩka ũrĩa ũreka thaa ici Mũcemanio-inĩ ũcio rĩ, bado hena kaũndũ werĩirwo. nĩ makinya marĩkũ moetwo nĩ getha ũkorwo ũgĩcutĩrwo video ingĩ na audio ingĩ nĩ Musa CS? Rĩu rĩ niĩ ndaiguire kũũrio ũhoro wa mũndũ wa kamera wa ndikana kũrĩa kwa mũigai wa njoro rĩ mũndũ ũrĩa mũku- kana nĩkũ kwa etagwo gatutura gwa gatutura Gũtirĩ ikinya ona rĩmwe rĩoetwo nĩ CS kũhakikisha ũguo augire nĩ egũkũteithia kũruta video na audio Eh, thutha ũyũ rĩ gwatuĩkire mbote rĩ he mũndũ nganda wetagwo mbote anga nĩwe ũgũtũmwo eke maũndũ one two rĩu namba ya mbote ndirĩ ndĩragĩa na maiguĩte nĩ mekũ- nĩ megũ contact zaku mc zaku rĩu niĩ kaĩ no gweterera ndĩgetere hatirĩ ũndũ nyonete no rĩu aya kwĩna ah, kenya mara mara ni promise angĩ nginya me- na gũkũ nja menja nĩ marani promise nĩ megwĩka one two one two, ũkaigua mũndũ agũ promise nĩ ngũkũhera video he thikũ cigana ũna ndĩbanga bange ũguo. Koguo nĩ ndĩramenya ndĩna mwĩhoko atĩ Akenya nĩ mekũnyitĩrĩra na nĩ ngũrũgama. Ona aya mahũra kana mandekia ona mandekereria, nĩ ndĩretĩkia atĩ Ngai nĩ egwĩka ũndũ, Akenya nĩ mekũrũgama nani na nĩ mekũnyitĩrĩra. Koguo thaa ici wĩna nyĩmbo ciĩho cietereire tu o kũrekondwo na cicoke ci hit? Ndĩna nyĩmbo nginya ona ndĩna... Ndĩna nyĩmbo already ndarekondete citwaraga studio, ciakwamire kũu nĩ mbia. Ndiagĩte albamu ta inya ndekondete nĩ hũre ngita nĩ njega ta kĩ nĩ kũria au njega ta kĩ rĩu cikwamĩte kũ na ndĩna ingĩ rĩu audio already ndĩnacio rĩu albamu ĩno ya rwĩmbo rwa Wakinya Mere rĩ albamu ĩyo yothe nĩ nyĩmbo ikũmi na igĩrĩ na citirĩ mbica rĩu nona rĩu rũrũ twekĩra mbica Ngai ateithie rwone mbica ona ici ingĩ nĩ ngũka njĩkĩrĩte o kahora o kahora na nduta iria ingĩ ciĩ studio na o nyingĩ ndĩ na ingĩ ci mabuku bado na ingĩ ndĩrandĩka Nĩ- ciha nĩ nyingĩ Mhm. nĩ nyingĩ mũno akenya no ndĩmũhoe tũrũgame na eh, mũthuri ũyũ nĩ akoretwo a- a- anyitĩrĩire industry na njĩra nene mũno nyĩmbo nyingĩ cia nyĩmbo ici tũraigua cia gĩkũyũ cirĩ- ciandĩkĩtwo nĩ mũthuri ũyũ tũngĩtuĩka kũmũsapoti no tũkorwo tũteithĩtie industry ĩno na njĩra nene mũno mũno mũno maina ka ngoma Eh, Maina Kangoma. Rĩtwa rĩu tũrĩmenyete gũkũ nĩ ũndũ wa njamba ĩmwe ĩretwo MC Zaku the Critic Officer. Eh, MC Zaku. Ah. Atũbũthĩ, ah, no watũmũrire ndeto ĩno ndĩ Mombatha. Mm. Niĩ ndiamenyaga nĩ kwĩrwo nderagwo. He, ũhoro ndũkiu- ndũgĩtuthũkire na gũkũ na gũkũ kwa kwa kwa YouTube. Ah. Na Rĩu rĩa mbere tũkaingĩra ũkĩmũhũra kwanza ũkiuga nyĩmbo cikuuma ta gĩthũkũ. Niĩ ndanjĩrĩte wega ũrĩa kũrathiĩ kũrĩa gũkũ kwa online. Rĩu ndacokire kũmenya thutha-inĩ Rĩu gũgĩtuĩka nyingĩ Nairobi gũkĩrehe thĩna ngĩ- ĩrabindire nginya MC Zaku ma- makĩhang'a nginya makĩ- tondũ ndiarĩ na thimũ rĩu namba iria ciothe ndahũthagĩra na kũu rĩ magabuata nyingĩ mahũrĩrwo makaigua ndironeka mũrũ rĩu harĩa ndanyitĩkĩire rĩ nĩrĩo nderirwo nĩrĩo ndokire Nairobi

ndeto ĩno maragiria ũhoro ũmenyeke nĩkĩ kana matarenda ndeithĩke andũ aya kana nĩ atĩa MC Zaku nĩwe watũma andũ mamenye ũhoro ũyũ Hmm? mũndũ nĩ atige kuuga atĩ MC Zaku nĩ arangũithia MC Zaku ara- arangũithia nakĩ ĩti kũnjũkĩria aranjũkĩria Nĩma. Eh? MC Zaku na ti- ta rĩu tiga nĩ MC Zaku rĩ, nĩingĩre na thimũ ĩno ndĩ nayo Ehe. ndingĩrĩ nayo ona andũ maũndũ maya matingĩmenye matingĩmenyete

tũkĩrĩkie maina rĩ tondũ nĩ ngũgwetha o rĩngĩ rĩ Eh. eh, ndaci nĩ ĩragĩkanjirwo wĩna mĩbango ĩrĩkũ rĩu rĩ eh, nĩ ndĩra- tũra- nĩ ndĩrageria ndĩrabanga ũrĩa tũgwĩka launch ya rwĩmbo rũu Eh, nĩ tũkũmera nĩ tũkwĩra andũ ona mĩbango nĩ ndĩraria na andũ eh, kũrĩa tũgwĩkĩra raunji ĩyo nĩ tũgeta andũ moke manyitĩrĩre koguo meterere tu mĩtambo-inĩ ya ũguo nĩ tũkuga nĩ tũ mĩbango yaiganĩra ka- arĩa marabanga rĩ nĩ tu- nĩ tũkũmera nĩ kũ na nĩ rĩ Yeah. nä gå twä rä ra harä a online ndärona tha ici wä na gathimå harä a wä social media å ru må no Eh, aya rĩu ndirakegeire gathimũ rĩu socio guothe youtube facebook rä twa nä maina kangoma maina ka ngoma guothe nginya na kũrĩa ĩtagwo kĩ tũciĩtaga atĩa twitter

nĩ tũkũmĩkĩra haha mwĩroreri Eh. nĩ gũkorwo ũkĩmĩona ona interview ĩkĩanjia Okay. mwĩroreri twakorwo tũkĩaranĩria na maina kangoma the trending maina kangoma anjĩra nĩ kangoma ti kangoma we mwĩroreri ũkoretwo ũkiuga nĩ kangoma ga caitani Eh, nĩ kangoma Shaitani, nĩ kangoma na nĩ tũgũkorwo tũkĩmwetha o rĩngĩ tũkorwo tũkĩaria maũndũ marĩa megũkorwo makĩyumĩria niĩ njĩtagwo holy j h o l y space j a y kũrĩa mwena wa youtube tiktok facebook instagram guothe na twĩna babs TV kũrĩa mwena wa YouTube, Instagram, TikTok, Facebook guothe ũngĩtuĩka wa gũtũrũmĩrĩra kũu guothe no tũigua tũkenete mũno na bado Maina Kangoma ũmũrũmĩrĩre social media-inĩ ciake ciothe bado kabisa kabisa